Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сөнгатуллина. Татар халкы элек-электән кунакчыллыгы, юмартлыгы белән аерылып тора. Бездә һәр бәйрәмне диярлек зурлап үткәрәләр. Ә бәйрәмнең алыштыргысыз бизәге ул, әлбәттә, алып баручы. Бүгенге татар мәҗлесләре ничек үтә һәм анда алып баручының роле нинди? Әңгәмәбез шул хакта булыр. Ә кунагыбыз исә танылган алып баручы, пародия остасы Айнур Сөләйманов. Хәерле көн, Айнур, исәнме? Исәнмесез, исәнмесез, Гөләсә, исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Сөенә-сөенә, ашкына-ашкына менә килдек сезнең студиягә. Менә, ниһаять, Айнур бездә кунакта. Димәк, инде башласак та була, шулай бит, Айнур? Әйе, әлбәттә. Менә алда әйтеп үткәнемчә, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябезнең телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Айнур, әңгәмәбезгә күчкәнче, башта инде сюжет карап үтик әле. Ул инде сезнең хакта булыр. Бергәләп карыйк. Рәхмәт.
Студиябезнең бүгенге кунагы, Айнур Сөләйманов, төрле чаралар, концерт кичәләр, мәҗлесләр алып баручы, пародия остасы, конферансье, шоумен. Айнур, Казан егете, бала чагында музыка мәктәбендә укый. Соңрак Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятендә татар халык җыры бүлегендә белем ала, төрле вокал конкурсларында катнаша. Айнур Сөләйманов, киң кырлы иҗади шәхес. Хәрби хезмәттә шигырьләр дә иҗат итә, кайткач илһамланып, җырлар яздыра. Уен-көлкесе, шәхси стиле, шаяру манерасы белән төрле бәйрәмнәрнең күркенә әверелә.
Менә шундый талантлы егетләребезнең берсе Айнур Сөләйманов бездә бүген кунакта. Һәм без бүген бик кызыклы темага сөйләшәбез, шулай бит, Айнур? Әйе. Сөйләп үт әле безгә, менә бүгенге татар мәҗлесләре ничек үтә? Халыкны ничек көлдерәсез? Татар мәҗлесләре инде матур үтә, дип әйтик, беренчедән. Бергәләшеп. Аллага шөкер. Әйе. Халык белән үтә, бергәләп җырлыйбыз да, биибез дә, уйныйбыз да. Инде үзебезнең телне, үзебезнең моңны, үзебезнең җырларны кертәбез, әлбәттә. Һәм инде бергәләп менә Барысына, барысына да урын җитә дип әйтик, бу алып бару өлкәсенә. Моңы да, җыры да, алып баруы да, инде барысы да бергә булганда шулай бәйрәм матур уза. Ә менә уеннарга килгәндә, бүгенге көндә нинди уеннарны үтемле дип әйтеп була? Уеннарга килгәндә, мин инде алып барган дәвердә карыйм, нәрсә үтәсен, нәрсә актуаль. Инде һәрбер бәйрәмнең уникальлеге бар, һәрбер бәйрәмнең стиле бар дип әйтик. Шушы алып барган вакытта кирәкме уен, юкмы, бәлки бу алып барган дәвердә сөйләшергә генә кирәктер. Кайбер чагында уйнатырга да кирәк. Иң мөхиме инде уен өчен алып бармыйбыз бәйрәмне, ә алып барган дәвердә инде карыйбыз, нәрсәсе менә хәзер актуаль булачак һәм нәрсә хәзер кирәк Тамашачыга, кунакларга. Менә аннан соң мондый әйбер дә булырга мөмкиндер, әйтик, мәсәлән, бер уенны бер җирдә кабул итәләр, ә икенче җирдә бөтенләй дә кабул итмәскә мөмкиннәр. Менә аның андый вакытта бар импровизация дигән әйбер. Инде, әйе, ул төрле, бер уен төрлечә үтәргә мөмкин, төрле җирдә. Һәм инде аның, беләсезме, аның уены түгел, ә ничек син аны тәкъдим итәсең, кунакларга ничек син аны үткәрәсең, менә шунысы мөһим. Беренче урында шунсы тора, чөнки иң әйбәт уены да, әгәр дә сине кызык иттереп ирештермәсәң, ул кызык үтмәскә мөмкин.
Менә без сезнең белән күптән түгел генә бер чара алып барган идек, шулай бит? Бу рәсми чараларның берсе дип әйтсәк тә дөрес булыр. Менә мин үзем өчен шундый нәтиҗә ясадым. Миңа калса, менә мондый мәҗлесләрне алып бару ул күпкә авыррак шикелле. Чөнки инде беренче чиратта, Харизма булу шарт һәм шулай бит? Һәм алып баручының энергиясе ташып торырга тиеш кебек. Һәм менә бу әйбер барлык алып баручыларга да бирелми миңа калса. Һәрбер алып баручының үзенең эчке дөньясы, үзенең штрихы бар дип әйтик. Кемнеңдер алып бару стиле күбрәк романтик, күбрәк бәлки шигърияткә бирелгәндер, кемнеңдер энергетикасы ташып тора, ул дәртле, Аңа теге бик шигырь килешү җитмәскә мөмкин, шуңа күрә һәрбер алып баручы, һәрбер кеше ул уникаль. Менә шушы уникальлекне чыгарырга кирәк, шушы уникальлекне үстерергә кирәк, минемчә. Мхм.
Менә тел мәсьәләсенә дә кагылып китсәк иде, бүгенге көндә татар мәҗлесләре үзенең актуальлеген югалтмыймы? Аллага шөкер, татар мәҗлесләре уза.
Ә менә нәрсә сизәм, Казанда менә безнең күбрәк инде үтә, ике телдә үткәрергә сорыйлар, татарча да, русча да, чөнки кунаклар арасында бар рус милләтеннән, башка милләттән булган кешеләр һәм инде аларга да уңай булсын өчен, алар да, аларга хөрмәт йөзеннән, ике телдә сорыйлар. Инде районнарга күбрәк барган вакытта, анда инде күбрәк татарча алып барырга туры килә. Әмма инде районнарда да кабер чагында теге Айнур әз генә русчасын да кыстырырсың әле, безнең менә кайтучы кунаклар бар, шәһәрдән әз генә кыстырырга кирәк дип менә шундый үтенечләр белән, сораулар белән сораучылар бар. Ике телне бергәләп алып барасыз. Ике телне, шуңа күрә икесен дә тигез күрәбез. Әмма инде татар мәҗлесләренә килгәндә татарча, әлбәттә, үзебез, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп җырлап алып бару үзенә бер рәхәт. Менә еш кына әйтәләр бит әле, бәйрәмнең матур узуы ул алып баручыдан тора дип. Ә менә алып баручы күзлегеннән бәйрәм матур үтсен өчен нинди шартлар булырга тиеш? Бәйрәм матур үтсен өчен алып баручы аңларга тиеш кая килгәнне. Кемнәргә бәйрәм уздырганын аңларга тиеш, кем аның заказчиклары, кем аның кунаклары, нинди халык гомумән монда җыелган. Әгәр дә ул информацияне белсә, аңласа, аңа җиңелрәк булачак. Чөнки күбрәк информация килгән саен, булган саен башта төрле идеяләр туа, төрле фикерләр туып, менә шушы матур фикерләрне җиткерергә шәхсән мин үзем тырышам. Чөнки әгәр дә мине мәсәлән чакырган, Заказчик дип әйтик, мине чакыра икән, мианы кем икәнен белсәм, мин ул темага кереп китеп, шушы теманы үстерә алам. Әгәр дә ул тема кирәкми икән, мин аны нәрсәгә сөйлим инде, шулай бит? Шуңа күрә алып баручы ул беренче чиракта импровизатор булырга тиеш, әзер булырга тиеш күп әйбергә, уйламаган җирдән төрле ситуацияләр килеп чыга. Ул аңларга тиеш, кая килгәне, кемгә алып барганы һәм инде аның бүгенге көндә белеме теге бер яклы гына түгел, төрле яктан, төрле специалист булырга тиеш дип әйтсәм дөрес булыр. Һәм шул ук вакытта миңа калса психолог та булырга тиеш. Әйе, әлбәттә, бу шулай ук иң төп шартларның берсе, кешенең эчке халәтен, нечкәлекләрен аңларга тиеш алып баручы. Менә чыннан да кунаклар арасында төрле рухтагы, төрле характердагы кунаклар булырга мөмкин. Менә бар шундый кунаклар, алар инде миңа эндәшмәсәләр, мине урынымнан селкетмәсәләр генә ярар иде дип утыручылар. Менә мин үзем дә мөгаен шундый басынкы. Кунаклар рәтенә керәмдер. Менә мондый шартларда ничек эшләргә? Әйе, андый кунаклар бар. Шәхсән миңа да бәйрәм алдыннан бәйрәм алдыннан килеп әйткәннәр бар. Айнур, сез алып баручы, әйе, мин алып баручы. Миңа, зинһар, бәйләмәгез, миңа килмәгез. Иң мөхиме, беләсезме, монда куркытмаска кунакларны. Инде ул алып баручы, ул теге каядыр читтә басып торып тора торган кеше түгел, ул бәйрәмнең бер өлеше булырга тиеш. Һәм инде минем ситуацияләрем булганба, шулай иттереп миңа килеп әйтеп, үзләре иң күп катнашкан, иң актив булучы кунаклары бар иде шулай. Менә миңа килмә, килмәгез зинһар дип әйтәләр иде, яңадан үзләре иң актив булалар иде. Иң мөхиме, кунакларны ачарга кирәк. Әллә нинди талантлы кунаклар бар. Төрле шундый бер профессия буенча барса да, ул бик матур җырлый, төрле инструментларда уйный торган кунаклар бар. Менә шушы кунакларны ачсаң, инде матур яктан, бу бик зур дип әйтик, зур Бер нәтиҗә була бәйрәмнең, чөнки дөрестән дә кунаклар белән уздырган вакытта, алар белән эшләгән вакытта бәйрәм матуррак уза. Менә әле шуңа да игътибар иттем, сез социаль челтәрләрегездә алып баручы ул дирижер дип язгансыз. Димәк, инде кунаклар, алар музыкантлар дигән сүз һәм аларның кәефләреннән дә күп әйбер тора. Кәефләр, әйе, төрле мәҗлеснең үзенең кәефе бар, кайбер чагында кунак кәефсез килергә мөмкин. Кайбер чагында ул дөрестән дә миңа гына бәйләмәсәләр ярар дип утырырга мөмкин, ә кайберләре теге куркып калырга мөмкин алып баручыдан. Ләкин инде аңа карамастан, һәрбер теге алып баручының үзенең юнәлеше, инде синең кәефең бармы-юкмы, син менә шушы бәйрәмне алып барырга килгәч, синең астын, синең өстендә зур гына бер шундый теге, Миссия дип әйтик, шушы мәҗлесне онытылмаслык иттереп, матур иттереп уздырырга. Шуңа күрә монда инде барасың, алып барасың һәм инде ситуациядән чыгып, менә шушы матур-матур ситуацияләрне ясарга тырышу, алып баручының роле. Төп максаты.
Әйе, максаты.
Айнур, миңа калса, менә мондый мәҗлесләр вакытында, әлбәттә, инде кызыклы хәлләр дә булгалый торгандыр? Бәлки менә исегезгә төшсә, безгә дә сөйләп үтәрсез. Була инде ул төрле, төрле вакытлар була. Теге менә соңгы, соңгы ситуацияләрнең берсе ут бетте бездә, ут бетте. Моторны алып бар, алып бардым бер 25 минут. Давыл чыкты да ут бетте. Ут бетте, бернәрсә юк. Нишләргә? Нишләргә, нишләргә? Ул иң беренче, әлбәттә, паникага бирелмәскә. Ул мәҗлес Чөнки кунаклар да сезне тоя бит. Алар инде тоя башлаганнар имени, мин аларны каршы алган вакытта ук инде аларга атмосфераны бирдем. Алып алып бара башлауга инде теге җил-давыл уйнады. Ну, төрле ситуацияләрне уйнаттык. Җил-давыл чыкса да, теге ут бетү белән паникага бирелмичә генә без аны бүген теге аны минус түгел, плюс итеп ясарга кирәк. Бу туйны сез яисә бу мәҗлесне сез истә калдырачаксыз дип. Без махсус, бәлки, шулай эшләгәнбездер. Бу инде чыннан да бик үзенчәлекле мәҗлес булыр. Әйе, һәм без моны аралашып уздырдык, бер өч сәгать булганбыздыр утсыз. Яңадан генераторлар алып килделәр. Ләкин утсыз да алып барып була, әгәр дә синең тәҗрибәң булса, кунаклар белән аралаша башласаң, теге сөйләшә башласаң дип әйтик, алар бары аңлыйлар, иң мөһиме аларны тотып тору. Менә тавыш теге микрофоннар булмау сәбәпле кычкырырга туры килде. Менә тавыш утыра башлады. Ә болай төрле биремнәр бирәсең, әйдәгез искә төшерәбез, нинди җырлар беләбез без, мәсәлән. Нинди җырлар беләбез без э, туй турында, әйдәгез искә төшерәбез. Әйдәгез, кем кат итеп җырлый? Менә импровизация, аны бит инде без әзер түгел. Тәҗрибәгә карап, без инде чыгабыз төрле ситуацияләрдән. Әйдәгез, э, һәрбер өстәлдән информация. Э, ике, ике, ике факт сезнең турыда, дип әйттем. Әйтәм, ике факт сезнең турында. Берсе дөрес, берсе дөрес түгел. Без әйдәгез, калганнар белик нәрсә икән ут. Инде теге үзем уйлыйм, эчтән кайчан бирделәр икән утны дип, үзем йөрим, кайчан күп малы барым икәнен дип. Инде бу ситуацияләргә әзер булырга кирәк. Ләкин менә шундый ситуацияләр булып, бу тәҗрибәне тагын да арттыра. Алып баручының һәм инде мондый теге ситуацияләрдән чыгып, син үзеңне аңлыйсың дөрестән дә әзер икәнеңне. Һәм үз-үзеңә ышанычың да арта торган. Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Иң мөхиме, без матурына чыкты бу ситуацияләрдән һәм инде бер кунак та теге ачуланып, нәрсәгә болай булды дип китмәде, бөтенесен дә кәефе шәп булып, матур итеп киттеләр һәм инде без тиз генә чишеп аттык бу ситуацияне, генератор алып килделәр утның, кабызып, бер сәгать вакыт. Кирәк булгандыр, менә шул бер сәгатьне без инде аралашып, каядыр теге җырлашып үткән арада ул килеп тә җитте, утны да кабыздык, музыка да булды. Шул гына, теге урамда караңгы, эчтә караңгы, ә болай музыка булды барысы да. Шуңа күрә теге мин аны алай бик каты күңелгә, эчкә истә калган бәйрәм булды бу. Ләкин алай теге башка бәйрәмнәрдән бик аерылып тора дип әйтмәсем. Ләкин менә шундый хәлләргә дә әзер булырга кирәк икән. Әйе, әзер булырга кирәк. Әлбәттә, әгәр дә синең берәр инструментта уйный белсәң, әйбәт инструментың булса, бу үзе бер плюс. Әлбәттә.
Әйе, әгәр дә уйный белсәң, эшләсәң, бу теге синең көчле ягың дип әйтик. Бер көчле ягың булачак, менә шундый ситуацияләргә тагын да тагын да әзер булуың күрсәтәчәк. Менә инструментлар дигәннән, мин кечкенә вакытта, гадәттә бит инде мәҗлесләр, әйтик, туганнар арасыннан берәр нинди актив кешегә тапшырыла иде, ягъни инде ул аны алып бара иде, яисә берәр абруйлы, анда хөрмәткә лаек кеше. Һәм, әлбәттә, инде мондый мәҗлес. Үзләр гармун, баян моңнарына үрелеп бара иде. Менә бүгенге көндә безнең гореф-гадәтләребез сакланамы? Гореф-гадәтләргә килгәндә, аларны сакларга тырышабыз. Инде һәрбер мәҗлескә теге гореф-гадәтне кертә дип әйтмәсем, ләкин элементар булган гореф-гадәтләребезне, теге килен каршы алу булсын, әйбәт, без аны инде элек каршылаганнар, мәсәлән, кияүнең йортында, хәзер инде кияү йортында үтмәгәч туйлар, ресторанда үткәч, кафеларда үткәч, аны эшлибез, кафеда, рестораннарда киленне каршы алабыз. Әгәр дә инде ничек эшлибез без моны, әгәр дә әтинең, әниенең теләге булса? Бәлки, алар ул гореф-гадәтләрен өендә эшлидер, без бит белмибез. Мин аларга тәкъдим итәм, әгәр дә әйтсәләр инде, и Айнур, без, әйдәгез, каршы алыйк дип, мин инде булышам. Бу, бер гореф-гадәт. Кияү күчтәнәчләре, килен күчтәнәчләре, бу барысы да шулай ук бар. Һәм инде менә Кызыгырып белән әле килгәндә, һәрбер менә төбәкнең, үзенең регионның, үзенең була гореф-гадәтләре. Шушы гореф-гадәтләрне кайбер чагында алып килеп, менә монда Татарстанда да ясыйлар һәм инде үземә теге яңа ачышлар ясыйм. Кызык, кызык, мәсәлән, Башкортстанга килгәндә, анда, мәсәлән, патноста бию итү бар киленне. Бездә андый әйбер юк. Безнең кунаклар аңламаска мөмкин, ләкин инде әгәр дә кәләш килгән икән, безнең. Башкортстаннан, без аны аңлатып үтәбез, менә шундый традиция Башкортстаннан килгән, бүген инде катнаша алабыз дип, күрсәтә алабыз дип. Әйтик, мәсәлән, баянга кушылып җырлаулар? Баянга кушылып җырларга бу үзем өчен бик якын тема. Чөнки минем бүгенге көндә музыка белеме бар һәм инде мин баян классын бетергән егет. Инде бик яратам, әгәр дә Кунаклар арасында бигрәк тә теге актив шундый җырлый торган кеше булса, бу бигрәк тә бәйрәмне күтәреп, баян белән. Микрофонны аңа тапшырасыз.
Микрофоны инде үзебез башлап, әкертенда аңа, аңа, әйе, тапшырырга мөмкин. Ләкин инде беләсең ничек, теге баян алып чыктыңда, мәгез җырлагыз дип микрофон тоттыру түгел. Әкертен генә, әкертен генә аңа китерү менә шушы тема аша сөйләп, сөйләп, менә безнең, безнең кунаклар арасында мәсәлән бар баянга җырлый торган иң шәп кунак. Әйдәгез, сез дигәле, кем дип уйлыйсыз? Мәсәлән. Әйе. Мәсәлән, бирдек. Әйдәгез, эзләп карыйк әле, кем дип уйлыйсыз? Анда уже кунаклар белә бит инде аның кем икәнен, әйе бит? Килдең, сорадың, аралаштың әз генә, ә, нинди җырлар җырлыйлар и баянга дип, мәсәлән, яисә Әһә. шундый, ә, монда шулай дип язылган, әгәр дә сез, ә, кунаклар каршы килмәсәгез, мин бу әйберне әйтеп китәм, әгәр дә безнең, мәсәлән, Рамил абыебыз баянга бер җырламаса, туебыз, ә, начар үтте дигән сүз. Әйдәгез әле, Рамил абый! Каршы килмәгез әле, җырлап... Нишләсен инде Рамил абый, Әйе, әйе. Рамил абыйны җырлатабыз инде шунда, э, тырыштырабыз аны, бер генә куплет булса да. Яисә әйтергә мөмкин, э, менә Кәләшнең бер хыялы бар иде, беләсезме соң? Ул әйткән иде миңа, әгәр дә Рамил абый бер генә куплет җырласа менә бер җырны, бик әйбәт булыр иде, дип. Чы, чынга ашырабызмы хыялын? Рамил абый, Әйе. әйдәгез инде, бергәләп, икәү ргә сезнең белән. Сез җырлагыз, мин алкышлап торам. Мәсәлән, менә уже аны бит э, теге телепрограмма белән микрофон атып торып кына алай кызык түгел. Аны уйнатып, сөйләшеп, аралашып ачсаң әйбәт. Э, кунакны, халыкны һәм инде э, кунак арасында да кайбер чагында теге син аны белмисең, төрле инструментта уйнаучылар бар. Әгәр дә баянны күтәреп, мәсәлән, баянчы уйный башласа, ул кешеләр дә ягына тәнәфестә килеп әйтергә мөмкин. Айнур, мин дә баянда уйный бит дип. Мәсәлән. Шуннан чамалы Һәм баласы менә җиңде. уже башта идея туа, туарга мөмкин, кунаклар, безнең арабызда кабатланмас кунак бар, ул Баян Дауни белә. Кем дип уйлыйсыз, мәсәлән? Все, биредән Баян, әйдәгез әле, бер генә куплет истә калдырыйк, аннан киләсе буынга күрсәтербез менә ничек Баян Дауни яганыбызны. Все, әгәр дә актуаль булса инде, әгәр дә туры килсә, әгәр дә теге туры килмәсә инде, син аны эшләмисең, син кунакның халәтеннән карап бу әйберне ясыйсың. карыйсың. Менә монда импровизация дигән әйбер, аңнау, тою дигән хис булырга тиеш. Менә Айнур, туйлар темасын дәвам итеп тагын шундый сорау бирәсем килә. Агымдагы ел ул бит инде Кәбисә елы. Безнең халкыбызда аңа бәйле бик күп ышаныч, ышанулар да бар, шулай бит? Менә аңа карап туйлар саны кимер микән? Мин, шәхсән мин ул үземә бергә бик теге ни карыйм, миңа барыбер дип әйтик, әллә Кәбисә юлы, әллә Кәбисә булмаган ел. Болай туйларга килгәндә дә алай Теге, мин сизмим әлегә. Менә хәзер яза башлыйлар. Җәй буенча сорау сорап, теге, язларын да сорыйлар, уразага хәтле күбрәк инде язучылар бар. Алай теге сизгәнем юк. Элек менә шундый бер бар иде, май аенда да теге, туйлар үткәрергә ярамый, алай үткәрмәгез дип, теге, шулайрак әйбер бар иде ул. Ләкин хәзер андый әйбер юк, май бик матур ай, теге, Ул, Аллаһ Тәгалә бирелгән көннәр дип әйтик, еллар, шуңа күрә, әгәр дә өйләнәсең килә икән, инде нәрсәгә аны көтеп торырга, ел, тагын бер ел көтеп утырасың, Әйе ахры, шул. ә, кәбисә елы дип. Өйләнергә кирәк тә инде, рәхәт, матур гына яшәргә кирәк. Барысы да безнең башта, шуңа күрә ул ышанычлар, ул юраулар теге миңа калса бик кирәк әйбер түгелдер, ышанып утырырга алай. Май ае бит әле ул үзе келе шикелләй бит. Бик матур ай. Агачлар аклыкта. Шәп ай. Май ае ул яшеллек ае, ул матурлык ае. Ул, язның теге матур чагы, бөтен җирдә яфраклар, чәчәкләр, чәчкәләр чәчәк ата. Шуңа күрә ул теге туй, туйлар өчен, миңа калса, бик матур ай. Әле мин үзем дә әйтерем, теге өстәп, минем, мәсәлән, язылу һәм никах май аенда булды. Ә, менә бит, Менә аллага бит, шөкер, Аллага бәхетле генә шөкер, яшәп торабыз, матур гына, ятасыз. шуңа күрә өйләндергән парларым да бар, май аенда, алай теге, ул әйбергә карап, мин дә әйтәм бит, э, утырмыйсың инде, аны нишләп, дөрес түгелдер ул, кирәк әйбер түгелдер ул. Мгм. Ә, Айнур, менә без беләбез, сез якташларыгыз белән дә бик тыгыз элемтәдә, шулай бит? Ә, сезнең әтиегез Апас егете. Әйе. Әле менә күптән түгел генә Апаслы, Апас якташлык җәмгыятенең 30 еллык юбилеен бергәләп алып бардык. Менә шушы урында әлеге чарадан рәхәт мизгелләрне искә алып үтик әле. Игътибар экранга. Күптән түгел Казандагы Апас якташлык җәмгыяте үзенең 30 еллыгын билгеләп үтә. Бу чара Казанда яшәүче якташларны үз кочагына алды. Бәйрәм чын мәгънәсендә гөрләп узды. Җәмгыятьнең уңышлы эшләвендә, әлбәттә, Казандагы Апас якташлык җәмгыятенең җитәкчесе, Россиянең Дәүләт Думасы депутаты Марат Габделхәй улы Нуриевның тырышлыгы бик зур. Менә шундый матур эшләр белән тарихта эз калдырыйк, киләчәк буыннарга үрнәк булыйк. Монда чын мәнебездән якташларыбызның зур көче куелды. Актив егетләребезнең, кызларыбызның аларга бик зур рәхмәт. Менә райондашларыбызга бик зур рәхмәт. Апастан 200 гә якын кеше монда шулай матур итеп җыенып килгәннәр. Менә шундый матур безгә менә безгә генә түгел, бөтен халыкка. Үзләрен күрсәтәләр, апасының халкы нәрсә белән шөгыльләнә, нинди матур эшләр алып баралар. Бу э, безнең горурлыгыбыз да, моның белән без мактана алабыз, моның белән горурлана алабыз. Тантаналы бәйрәмгә кадерле кунак итеп Апас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин да чакырылган иде. Менә әйтәсе килә, бар якташларга бик зур рәхмәт. Бердәм булганнар өчен, бергә булган өчен безнең җитәкчеләребезгә дә бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә бөтен Апаста булган үзгәрешләрне әлбәттә, Алар белән берлектә үзгәрешләр була инде. Киләчәктә дә районыбыз чәчәк атсын, матур булсын, күңел белән кайтырга бөтенегезгә язсын. Э, бәйрәм белән!
Әлеге очрашу хәр апаслыны, хәр кунакны бала чагына алып кайтты. Күңел түрендәге иң самими хисләрне яңартты. Эзләр өзелгәндә, колакларны бормадым, Төшләремә кереп тордың, истән чыгып тормадың. И тау ягы, туган туфрак, Иделнең уң канаты, илемнең уң канаты, Син, минем дә канатым! Туган як язмышы белән бер дулкында яшәүче, Үз тамырларын онытмаучы опаслылар белән горурланмыйча мөмкин түгел. Әлеге юбилей олы юлның башы гына булсын!
Менә бит, нинди рәхәт мизгелләрне искә алып үттек. Рәхмәт, рәхмәт, искә алу да рөстәм дә искә төшердегез. Инде әз генә кайтып килдек шул вакытка тагын, шул концертка. Әйе шул. Айнур, менә без сезне пародия остасы буларак та беләбез. Гадәттә кемнәргә пародия күрсәтәсез? Әйе, бу минем бер юнәлешем, бер хобби дисәк тә булыр. Инде төрле политик кешеләргә дип әйтик, позитикада булган кешеләргә, артистларыбызга ясарга тырышам һәм инде мәҗлесләрдә кайбер очраганда кулланам дип әйтик. Һәм инде мин аны теге үземнең төп юнәлеш дип әйтмәсем, ләкин инде бер кызык формат. Аһа, менә пародия дигәч, инде хәзер пародия дә ишетәсебез килә. Алайса, әйдәгез, мин сезгә аны әйтмим, кемгә икәненне бит. Мин сезгә теләкләр телим, ә кем исеменнән сез аны бәлки үзегез аңларсыз, танырсыз.
Хөрмәтле телевизор караучы Дуслар, Гөлүсә.
Исәнбез. Аллага шөкер, менә бик матур җиргә килдек, кунакка. Сезгә иң изге теләкләр телисе килә. Барысы да әйбәт булсын, татар телен менә шулай саклап, һәрвакытта да алга таба атларга һәм инде мәдәниятебез өчен, менә шулай культурабыз өчен, менә шулай мине онытмаган өчен бик зур рәхмәт сезгә!